Adfer afonydd yw nod prosiect Pedair Afon Life. Mae'n brosiect eang ac uchelgeisiol. Y nod yw gwella cyflwr pedair afon yng Nghymru, sef Afon Teifi, Afon Cleddau, Afon Tywi ac Afon Wysg. Mae ffermio cynaliadwy yn hanfodol ar gyfer adfywio'r afonydd hyn. Gallwch gymryd camau i helpu ein hafonydd. Mae pump elfen i ffermio cynaliadwy. Y gyntaf yw amharu llai ar y pridd, gan fod amharu yn gallu rhyddhau carbon a nitrogen o'r pridd. Yr ail yw sicrhau'r amrywiaeth fwyaf o gnydau. Gallai hyn olygu creu gwahanol ddyfnderoedd gwreiddiau, mwy o gynnyrch, bach i nitrogen, a gallu goddef tywydd. Y trydydd pwynt yw gorchuddio'r pridd ag arfwisg o blanhigion. Mae hyn yn amddiffyn y pridd rhag glaw trwm a haul poeth. Mae'n helpu i gadw lleithder a hyrwyddo gweithgaredd biolegol hefyd. Y pedwerydd ateb yw cynnal gwreiddiau byw gydol y flwyddyn. Mae'r creaduriaid sy'n byw yn ein pridd yn ffynnu ar amrywiaeth o gnydau gwahanol. Ac yn olaf, trwy ddod â da byw yn ôl i'r tir, byddwch yn sbarduno bioleg y pridd. Trwy adael i'r tir orffwys am ychydig fisoedd, rydych yn caniatáu iddo adfer, ac mae anifeiliaid yn cynyddu cylchdroi maeth ynni'n fawr iawn. Gall yr ardaloedd hyn o dir leihau erydiad pridd yn fawr iawn ac atal maeth ynnau rhag llifo ein hafonydd. Gall plannu gwrychoedd a choed ar lannau'r afon sefydlogi cloddiau a lleihau erydiad pridd. Mae hefyd yn gwella ymdreiddiad dŵr ac yn darparu mannau cysgodi a chysgod ar gyfer stoc, yn ogystal â chysgodi ac oeri'r dŵr ar gyfer pysgod a bywyd gwyllt sy'n byw yn yr afonydd. Mae codi ffensys i greu parthau clustogi ar lannau'n hafonydd yn ffordd wych o gyfeirio da byw at lwybrau mynediad cywir a'r mannau cywir i groesi'n hafonydd. Bydd hyn yn lleihau erydiad pridd ac erydiad glannau ein hafonydd.
Mae yr adegau ysbryd yn dull rheoli pridd a ddefnyddir yn gyffredin gan ffermwyr i leihau cywasgu pridd a chynhyrchu gymaint o gnadau â phosib, ond mae'n defnyddiol hefyd wrth reoli plotiau bwyd o ansawdd ar gyfer bywyd gwyllt. Mae'r dull hwn yn lacio neu chwalu pridd gan ganiatáu iddo ddal mwy o ddŵr a helpu i leihau'r risg o llifogydd i lawr yr afon. Mae yna fantais ychwanegol hefyd, sef gwella iechyd y pridd, gan gynhyddu cynyrchiant y cath.
Mae gwybod lefelau PK a PH eich pridd yn gallu gwella iechyd y pridd a chynhyrchiant y tir. Gall leihau colled maethynnau hefyd, a gall ychwanegu calch wella strwythur y pridd. Mae cael gorchudd pridd parhaol trwy hau dan gnydau fel maize, neu ddrilio cnydau yn syth i'r sofl, yn cadw lleithder yn y pridd a gwellai strwythur. Bydd hyn hefyd yn helpu i leihau unrhyw golledion o faethynnau.
Mae dargyfeirio dŵr glân i ffwrdd oddi wrth unrhyw halogiad posibl gan fiarthau fferm a maethynnau a gwaddodion yn bwysig. ac yn lleihau'r tebygolrwydd o erydu buarth a fferm hefyd. Pan fydd dŵr glaw glân o'r cafnau yn cael ei ddal a'i storio, gellir ei ddefnyddio fel ffynhonnell dŵr yfed i anifeiliaid, gan wella cadernid busnes y fferm. Os ydych chi'n meddwl sut allwch chi wneud y newidiadau hyn ar eich fferm chi, gall prosiect Pedair Afon Life helpu. Mae'r prosiect yn gallu ariannu rhai mathau o waith cyfalaf fel ffensio, gwteri a chyflenwad dŵr amgen i dda byw. Felly os yw eich fferm chi neu dir yn nalgylch yr afonydd, Teifi, Tywi, Cleddau ac Wysg, cysylltwch â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Yna gallwn drefnu ymweliad fferm i drafod eich opsiynau. Os hoffech ddysgu mwy, cysylltwch â Phrosiect Pedair Afon Life drwy e-bost.